Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, edenetdiligi we gödekligi. Soňky wagtlar Türkmenistan häkimiýetiniň düzüminde bolan güýçler tarapyndan internet ulgamyna häzirki hökümediň alyp barýan syýasatyna garşylyk bildirip, öz pikirlerini aýdýan adamlarynyň ýakynlaryna basyş edilýär. Esasy belläp geçjek bolýan zadymyz, diňe bir aktiwistleriň ýakynlaryna yzarlamak bilen çäklenmän, teswir, ýagny kommentariýa ýazýanlar hem yzarlanýar. Şeýlelikde, Türkiýe döwletinde ýaşaýan türkmen migranty internet üsti bilen geçirilýän göni ýaýlymlaryň birinde garyndaşlarynyň Milli howpsuzlyk gullugy tarapyndan çagyrylyp, olara basyş edilendigi barada gürrüň berdi. Soňra garyndaşlarym meň bilen habarlaşyp, YouTube platformasyndaky eden çykyşlarymy öçürmegimi we gaýdyp Türkmenistana gelmezligimi tabşyrdylar. Türkmen Helsinki gaznasy bu işi üns merkezinde tutýar. Soňky üç hepdäniň dowamynda türkmen aktiwistleriniň alyp barýan gön efirlerinde şoňa meňzeş zatlar aýdyldy. Dürli welaýatlarda Milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň edýän basyşlary hakda jograndylar. Türkmen resmileri tarapyndan daşary ýurtdan gelýän türkmenistanly raýatlara gözegçilik güýçlendirildi. Iki müň ýigrimi ikinji ýylyň ahyrynda Türkmenistana dolanyp baran iki çagaly zenan maşgalany howa menziliniň binasynda her hili soraga çekip we ýüklerini barlap sekiz sagat sakladylar. Ol zenan maşgala iordaniýaly raýatyň nikaly aýaly. Olaryň bir gyzy we bir ogly bolup, gyzy Türkmenistanyň raýaty. Ogly bolsa Iordaniýa döwletiniň raýaty. Şol zenanyň sözlerine salgylansak, Aşgabadyň howa menzilinde adamyň şahsyýetini kemsidiji soraglar berlen. Näme üçin türkmene däl-de, araba durmuşa çykdyň? Ol näme bilen meşgullanýar? Ol terroristmi? Näme üçin paspordy Türkiýe döwletinde oňartmadyň? Zenan watandaşymyz şeýle gürrüň berdi, Maňa beýle soraglar bermäne olarda esas ýokdy. Elbetde, olar öz işini ýa-da gulluk borjuny edýärler diýjekler bardyr. Emma iki sany çagany görüp durup, ýerliksiz ýere kemsidiş soraglar bilen uçuşdan ýadaw ýagdaýda gelýän adamy sekiz sagat güýmemek dogry däl. Başga bir gün iş otagyna hem çagyryp bilerdiler. Men çagalarymy garyndaşlaryma tabşyryp barardym. Emma edenoklar. Sebäbi maksatlary halky gorky astynda saklamak bolup durýar. Iki müň ýigrimi üçünji ýylyň on üçünji ýanwarynda bolan gürrüňleri ýadymyza salalyň. Ol gürrüňde Türkiýe häkimiýetleri türkmen konsullygynyň aktiwistleriniň üstünden ýazan arzasyny seretmejegi, we derňemejegini mälim edipdi. Türkmen konsullygynyň elinde hiç hili subutnamasy bolmasa-da, Türkmenistanda ýyllaryň dowamynda endik bolan usuly ulanjak boldular. Töhmet bilen adamy jenaýata çekmek, öz islegine görä derňew alyp barmak we şol esasda resmileşdirmek usullary, belki, Türkiýe döwletinde hem ýöreýändir diýip, pikir eden bolmaly. Türkmen konsullygynyň Türkiýe döwletiniň prokuraturasyna üç aktiwistiň üstünden arz etmegi, elbetde, öz üstünden aktiwistlere topulmagy we ýençmegi hakda edilen arza garşylyklaýyn edilen zatdyr. Bu habarlary köpçülige paýlaşanymyzdan soň, şuňa meňzeş hadysalar hakda göni efirde konsullyk işgärleriniň eden-etdiligi hakynda gürrüň berýän adamlar köpüldi. olaryň Türkmenistan raýatlary bilen ulumsy gürleşýändigi, korrupsiýa üsti bilen işiň bitýändigini we uçar biletlerini öz resmi nyrhyndan birnäçe esse gymmat satýandyklary barada aýdylýar. Bu hadysalar ýyllar boýy dowam edip gelýär.